Dem baş guhdarên hêja em bi xelekek nû ya welatê xwe binase dîsa biwerene. Di xeleka derbasbûyî de me bernama xwe bi cih û warên girîng û dîrokî yên Farqînê bi dawî kiribû. Em ê di vê xelekê de ji ziyaret û pîrozgehên Farqînê bernama xwe berdewam bikin. Ziyaretên Farqînê, Yek ji van ziyaretan guhdarên hêja ziyareta Bavo Dînê ye. Tê gotin ku ew kesê li wir hatiye veşartin, gora wî bûye mîna ziyaret, kesekî bi navê Baha Dîn e û mezinekî ji malbata Merwaniyan e. Ziyareta Mêreniyê Ev ziyaret li gundê Mêreniye ye. Gund navê xwe ji vê ziyaretê girtiye. Tê gotin ku kesên felc dibin, dev û riyê wan xwar dibin. Şimikek heye li ziyaretê, wê şimikê di dev û riyê wan kesên nexweş didin û nexweş pê baş dibin. Tê gotin ku kesê gora wî li wir bûye ziyaret ne Şêxû Seyîd e, mîrekî yê Kurdan e. Şêx Xelîl, ev jî ziyareteke li gundê Pîleka ye. Li herêmê gelek bi nav û deng e. Ziyareta Erqenîsê, Ev ziyaret li gundê Boşatê ye. Erqenîs bi xwe kaniyeke pir cemidî ye, zarokên ku bi sorikan dikevin an kesên zerîkî dibin diçin ser wê kaniyê xwe bi wê avê dişon û jê vedixwin û pê re baş dibin. Şêx Zeydîn, ev jî ziyareteke li Boşatê ye guhdarên hêja û di nava gel de gelekî tê naskirin. Ziyareta Zêve Tirkê li çiyayê Hafa Zerbiya li kêleka Hesûnê ye. Ji vir berhemên antîk û dîwarên bajarekî pir kevn derketine holê, xuya ye ku ev xirabbajarekî dîrokî ye di bin axê de maye. Ziyareta Dara Xiznaxiyê Dara Xiznaxiyê du sê kîlometre li derveyî Farqînê ye. Li ser rêya Amedê ye. Darek e û kesek li wir hatiye veşartin, paşê ew bûye ziyaret û bêtir bi wê darê hatiye nasîn. Lê li gor tê gotin ew kesî ne şêx bûye, kesekî bi navê Hesnewî bûye û lehengekî Kurd bûye. Ziyareta Cimşa di navbera Biziwanê û Başiqeyê de ye, ev ziyaret jî di nava gel de gelekî tê naskirin. Ziyareta bi navê Girkûvî. Di navbera Tîrkevankê û Dêra Muqurê de ye. Kesên ku tawî û bawî dibin diçin ser vê ziyaretê û pişta xwe li kêla gorê didin û ji Xwedê niyaz û alîkariyê dixwazin. Şêx Meazê Cebelî. Guhdarên hêja ev ziyaret li herêma Badika ye, di navbera Kemûkê û Aliyê de ye. Bêtir bi navê Serhevde tê nasîn ev ziyaret. Dibêjin ku ev kes sehabî bûye û bi navê Kurê Pîrê hatiye nasîn. Di şerê sehabiyan de di hevdê Adarê de hatiye kuştin. Loma jî her sal di hevdê Adarê de bi hezaran kes diçine ser vê ziyaretê û ziyaret dibe mîna festîvalekê. Kesên diçin ser ser hevdê piştî serdana mezelê Şêx Şahiyê dikin, govend û lîstokên cûrbecûr dilîzin, qurbanan ser jê dikin û keç û xort li wir hevdo dibînin û hevdo nas dikin. Niha li wê herêmê bendavek hatiye çêkirin bi navê Bendava Batmanê. Ji bilî wê ziyaretê hemû herêm di bin avê de maye û girê ku ziyaret lê ye mîna giravekê di nava avê de xuya dike, lewra ciyê ziyaret lê ye pir bilind e. Bi van bendavên ku li Kurdistanê hatine avakirin û hê jî têne avakirin, ne tenê nirxên sererd û binerdên me di bin avê de dimînin, her wiha li gelek cihan çand û huner û irf û edet û keyf û şahiyên me yên dîrokî jî di bin avê de wenda dibin guhdarên hêja. Ziyareta Şêx Emînê bêziwan e. Ev ziyaret li gundê Bêzwanê ye û niha ev gund jî di bin avê de maye mixabin. Ziyareta bi navê Qarça Palê li gundê Herşenê ye, gora Mele Xelîlê Teraşî li wir e, yekê gulana mîladî ku dibêjin hesabê kurmancî dibe çardê gulanê, gel diçe ser ziyareta Mele Xelîlê Teraşî û qurbanan ser jê dikin û daxwazên xwe niyaz dikin. Ziyareta Şêx Xelîl. Guhdarên hêja, ev ziyaret li nava bajarê Farqînê ye. Ziyaret di nava goristaneke mezin de ye, gelê Farqînê miriyên xwe bi piranî li wê goristanê vedişêrin û û ji wê goristanê re jî dibêjin Goristana Şêx Xelîl. Guhdarên hêja, em ê ji we re behsa çend kaniyên li herêma Farqînê bikin. Kaniya mezin, ji Zixurê Boşatê berjêr di quntara çiyê de ye. Mirov bi hêsanî dikare bêje ku sedê şêstê ji farqîniyan li kaniya mezin hînî avjeniyê bûne. Kaniya navîn li kêleka kaniya mezin e. Ava bajêr a ji bo vexwarinê ji vê kaniyê li bajêr tê belavkirin, paşê ava kaniya mezin jî li ser hatiye zêdekirin. Qolek, Kaniya Qolek di navbera Moşrîtê û Kaniya Navîn de ye. Kaniya Moşrît li taxa Kevirsipî ye. Ev her çar kanî jî di quntara Çiyayê Elbatê de ne. Kaniya Xanikê li dinya qişleya eskeriyê li ser rêya Qulfayê li taxa Zazo ye. Kaniya Zazo ev kanî jî nêzîkî kaniya Xanikê ye. Ev her du kanî jî li taxa Kevirspî ne ku demên dawî li wir qişleyên eskerî hatine avakirin, kanî di quntara heman çiyayî de ne lê hinekî ji yên din dûr dikevin. Kaniya Tungê, Ev kanî jî di navbera mala Yumnî Beg û Kaniya Mezin de ye. Kaniya Xuro, li ser rêya Amedê ye ya kevn li hember nexweşxaneya Faqînê li taxa Selahedînê. Li ser vê kaniyê lihevhatiyek wiha heye. Dibêje kaniya xwiro qinê min ê, mala gewrê kêşk hetinê, mala Şêx Cafer ziyarete min bibinê. Kaniya Nûrê li Taxa Kelê nêzîkî mizgefta Qere Behlûl Beg e. Kaniya Dergeh, kaniya dergeh ya Faqînê di binê sûrê de ye li Taxa Selahedîn e. Kaniya Masê li Taxa Selahedîn li kêleka Kaniya Dergehê ye. Kaniya Hecî Carkê li ser rêya Korîte li nêzîkî Aşê Nebo ye. Guhdarên hêja em ê ji we re behsa çend malbata û kesayetiyên navdar bikin. Yek ji van malbatan jê re tê gotin Mala Ezîzan. Mala Ezîzan nêzîkî çar sed û pêncî sal berê du birayên bi navê Feqe Elî û Mele Feyad ji ber nexweşiya ku di navbera wan û pismamê wan de rû dide ji Colemêrgê têne Farqînê û xwe li mîrê Merwaniyan digirin. Ew jî mîrekên aliyên Colemêrgê bûne û girêdayî mîrê Merwaniyan bûne. Tê gotin ku wê demê Eşqiyayek ango mehkûmek hebûye bi navê Gurûzê Şeblerî. Vî mehkûmî bên li mala mîran çikandiye. Ji ber ku pir cengawer û jêhatî bûye tu kesî nekarîbûye Gurûz. Rojekê Gurûz tê ku pez û dewarên mala mîran ji xwe re talan bike. Feqe Elî jî li wir e û bi Gurûz re şer dike. Feqe Elî şûr davêje Gurûz û kirasê Gurûz dibire. Li ser vê yekê Gurûz dibêje, Heta niha şûrê tu kesî nêzîkî min nebûye. Çawa vî kesî kirasê min birî? Dibêje pisman bisekine. Ez bi te re şer nakim, xuya ye ez êdî kal bûme, diçe mala xwe, tobe dike û li ser postê xwe rûdinê û berê xwe dide Xwedê. Mala Mîr jî vê yekê dibihîze û radibin ji herdu birayan re dibêjin ên ku mal û milkên me biparêzin hûn in. Yekî dişeynin Ferhendê û yê din jî dişeynin Boşatê. Piştî ku mala Mîr Êdî bi hêz dibin, ev gund û gelek gundên din ji malbata Ezîzan û zarokên wan re dimînin. Mala Ezîzan bi sê navan têne naskirin, Mala Elî Axa, Mala Yumnî Beg û Mala Huseyîn Axa, ev her sê jî ji nesla Mele Feyat û Feqi Elî ne. Malbata Kepoglî, Ev malbat jî mazinê eşîra Şêx Dodan e. Bavê Mehmûd Kepoglî Mihemed Axa di sala hezar û neh sed û bîst û pênc an de di tevgera Şêx Seîd de li Amedê hatibû darvekirin. Ev malbat ji bineciyên Farkîn yên herî kevn in. Niha ew xwedî axn û çend gundên wan hene. Siyapoş. Guhdarên hêja Siyapoş helbestvanekî gelek bi nav û deng e. Hostayê hûnandina peyv û helbestê ye. Gelek helbest û berhem nivîsîne, destana Seyfilmilûk berhema wî ya herî bi nav û deng e. Wisa tê texmînkirin ku Siyapoş bi eslê xwe ji Rojhilatê Kurdistanê bûye. Du sed û sî heta du sed û çil sal berê miriye. Li Farqînê mezin bûye û li Farqînê rehmet kiriye. Di serdema Ferhoyê Ezêr Axa de jiyaye. Siyahpoş ango kincreş yan jî poşîreş. Hemû berhemên siyapoş li Farqînê ne. Tê gotin ku di hêla aborî de pir feqîr û perîşan bûye. Di sê mirîşkên wî hebûne, gelê narikê ew dizîne, siyapoş jî ji narikiyan hez nekiriye. Di sala hezar û neh sed û şêst û sisiyan de gora siyapoş ku li gundekî Farqînê Kurbeytê ye ji aliyê Mele Ebdilkerîm Ceyhan û Şêx Mizbihê Silîbî ve ji nû ve hatiye çêkirin û navê wî bi tîpên erebî li ser kêleka gora wî hatiye nivîsîn. Siyapoj li ser bûyera gundiyên herêma Narikê û Mirîşkê xwe van çarînan dinivîse, Ehlê Narikê ehlê nar in.

Karê şem'ê her şewate muhbetê sotine dil lew disojêtin îranî şubhetê perwane'ê Di helbestekîya din de jî ev helbestvanê mezin wiha dibêje, Ey felek dîsa tekul kir derd û êşanê di min Mislê bilbil meylê gul kir zar û efxanê di min Şerbeta lafz û kelaman Wê di nav kase û caman Dane cumle xas û aman Cam û fincanê di min. Destana Siyabendê Silîvî Guhdarên hêja ev jî destaneke evînî ya hêla Farqînê ye. Siyabendê Silîvî xwediyê tîr û kevanê Zîvî tê gotin. Siyabend xortekî mîna cinan jêhatî û çavekirî bûye. Siyabend evîndara xwe Xecê ber bi Çiyayê Sîpanê xelatê ve diravîne, dawiya vê destanê jî mîna gelek destanên evînî yên din bi mirina herdu evîndaran bi dawî dibe. Destana Siyabend û Xecê mîna pirtûk hatiye çapkirin û hatiye wergerandin bi zimanê tirkî jî. Di filîm de Tarîk Akan rola Siyabend, mîne Çayîr Oglu jî ya Xecê dilîze. Rewşa farqînê ya dawî guhdarên hêja. Mîna gelek deverên Bakurê Kurdistanê li Farqînê jî bi taybet di navbera salên hezar û neh sed û nod û hezar û neh sed û nod û sisiyan de di encama êrîşên dewletê û hîzbî kontra de bi sedan kesên bêçek û sivîl welatparêz hatin kuştin.

Lê piraniya wan li bajarên Tirkiyê yên mîna Stenbol, Enqere, Edene, Mêrsîn û yê din belav bûn. Li Farqînê çandinî. Li gor potansiyela xwe ya dîrokî û çandî bajarê Farqînê xwedî potansiyeleke mezin ya çandiniyê ye guhdarên hêja. Guhdarên hêja, şer û êrîşên dewletê kuştina bi sedan welatparêzên sivîl û bêgune û her wiha koçberî û rakirina tekela Farqînê, bêsînorkirina hilberîna titûnê ji aliyê dewletê ve û polîtîkayên dewletê ku li hemû Kurdistanê derbas dibe, gelek aliyan ve pişta gelê Farqînê jî hate şkênandin. Lê Farqîn bi zeviyên xwe yên dewlemend bi deşt û çiyayên xwe bi dewlemendiya çanda xwe ya kevn û bi dewlemendiya serax û binaxên xwe ve mîna gelek deverên Kurdistanê xwedî têrbûneke mezin e û dikare ji nû ve hîn xurttir li ser van derfet û potansiyelan şîn bibe. Ancax ev jî bi tevger û rêxistinek welatperwer ya netewî were pêkanîn. Em bawer in ku keda tekoşîna tevgera azadiyê û gelê me wê tu caran vale neçe, gelê me wê vegere axa bav û kalê xwe bi hest û ramanek pêşketî, Wê li welatê xwe xwedî derkeve. Guhdarên hêja em li vir gehîştin dawiya bernama xwe ta ev xeleka were em ê ji navçeya Hezoyê bernama xwe berdewam bikin ta wê demê bimînin di xêr û xweşiyê de dem baş.